VaHebheru chapter 7 tangirai pavhesi 5 tira kukanika uchibva panapa kana uri mbeu yekuponeswa hauende kunobvisa chegumi takazvitaura pano tikati vanhu vachanyadziswa nekunyepera vanhu saka tinoda kuti tinzwe kuti chegumi chinobviswa here Haa usambonyeperwa shamwari ukana uchibvisa chegumi uri chireshe chemunhu chegumi ndicho unofanira kuregera kubvisa masikati machena wodya mari yako kana uchifunga kuti wakachenjera kana uchibvisa chegumi uri data windi chairo chairo uri surusuru remunhu unobvisa chegumi unopenda handiti mama muchinzi tinobvisa chegumi tichiteedzera abrahamu inzwa vhesi Hebrews chapter 7 verse 5. Zvino avo vari vanakomana vaLevhi, Vanakomana vaLevhi vanopiwa basa rouprisita, vakapiwa basa reuprisita, vakarayirwa nomurayiro, vakarayirwa nemurayiro. Teerera, vakarayirwa nechi nemurayiro kuti chii? kuti vatore chegumi kuvanhu. Kuti vatore chegumi kuvanhu. iko kuhama dzavo vanotora kuhama dzavo chete kureva kuti kana levha achitora chegumi anotora kuhama dzake vana vajudha vana vadhani vana vagadhi vana varubheni vana vanaftali vana vaisaka vana vaasha vana vazebuluni vana vajose nevana vabenji ukasvika pana levha wakabata chegumi so anga asingabvume Uye ndoda kuti uzive zvichida pamwe comprehension inokunetsa ukaverenga Hebrews chapter 7, Hebrews chapter 8, Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 10. Machapters iwaya ese ari 4 anenge achikompare Old Testament neNew Testament. Saka paanoti vanopiwa chegumi ari kushandisa

Kureva kuti murayiro wacho uri kutaurwa waimbobviswa chegumi nawo wakabviswa kare nekuda kwekuti wakanga usina maturo uye nekuti wakanga usina chawaigona kubatsira but pa 11 ne 12 akanga aitaura futi akati if perfection was by the levitical priesthood in brackets for under it the people received the law what need was there that another priest should arise from the order of melchizedek and not from the order of Aaron pavhesi 12 obva ati for if the priesthood is being changed there is also of necessity the change of the law kunoti pari kunzi vana valevhi vakapiwa murayiro wekuti vatore chegumi murayiro wacho ndowaanozoti pavhesi 12 wakabviswa wakapera saka levhi akanga apiwa simba nemurayiro kuti atore chegumi asi aitora kuhama dzake Mubvunzo ndeuyu, VaLevhi vaipiwa chegumi nekuti vakanga vakarayirwa kuti vatore chegumi kuhama dzavo, asi vakanga vakarayirwa nemurayiro, kureva kuti murayiro zvawakabviswa, Levhi akabviswa, hapasisina anopiwa kana anobvisa, kuti system yacho yakabviswa. Asi mubvunzo ndeuyu, vana vaLevhi vakanga vasiri mapasita kaiwe, uLevhi hauendirwe kuBible school. Ulevhi hauna kozi yaunotorwa, ulevhi unozvarwa nawo. Unenge uri muzukuru waLevhi, third born yaJakobo, kureva kuti ini handisi muLevhi. Kana pasta wako achitokutorera mari achiti muLevhi, ibavha futi, nekuti Levhi idzinza, idzinza rinonzi dzinza raLevhi. Levhi ndi third born waIsraeri. ende pakati pevana vaLevhi havasi vese futi vaichipiwa kwaingopiwa vaAroni chete Aroni anga ari mwana waAmramu Moses anga ari munin'ina waAroni haana kumbotora chegumi Moses uye kwakuine vana vaMoses havana kumbotora chegumi uye Amramu baba vaAroni vanga vaine vakoma nevanin'ina kwakuina naIzha nana Uziyo nana Hebroni havana futi kuchitora ivavo kunyange vanga vari vaLevhi kozoita vana vageshem ndialefu anga ine vana vakomana vatatu anga ina geshem namerar nakohat kohat ndo baba vaamuramu baba vaaroni kureva kuti vana vakohat ava vana vageshem havana kutora chegumi vana vamerari futi havana kuchitora kunyange vakanga vari veimbe yalevi saka pari kuti levhi levhi apa haikona kufunga kuti munhu wese weimba yalevhi aichitora chaitorwa benzi nevana vaaroni tando vaipfeka efod saka ini ndiri kuti levhi zvaaitora chegumi anzi anga akapiwa murayiro wokutora chegumi levhi akati ndipe chegumi ane vhesi yanga yakamurayira Vhesi yacho inonzi Deuteronomy 14 vhesi 22 ndiyo vhesi yairayira Levhi kuti atore chegumi and haana kumbouya muzimbabwe Levhi akatora chegumi aitora kuhama dzake iwo atiti uri gurundorore iwe uri hama yaLevhi iwe iwe usi museyamo here iwe saka museyamo akazopa levhi chegumi pavhesa levhi ukasvika paari ukati une chegumi unotakwa namabho da haitangire pakubviswa kwechegumi inotangira pakudzingiswa saka hakuna muhedheni aibvisa chegumi Chegumi chaibviswa nevimba yaIsraeri, but sungano yacho yaibviswa chegumi yakaguma. But mubvunzo ndeuyu, ari kutora chegumi izvezvi, levanga ine vhesi yaimutendera kutora chegumi. Taiverenga idzokoro dzenyu, vhesi 5, Hebrew 7, pamwe mumwe asvika izvezvi. Zvino avo vari vanakomana vaLevhi. Vanakomana vaLevhi. Vanopiwa basa rohupurisita. Chino saka vatore chegumi vakapiwa basa rehupurisita. Vakarairwa nomurayiro. Vakarairwa nemurayiro. Kuti vatore chegumi kuvanhu. Kuti vatore chegumi kuvanhu. Ndiko kuhama dzavo.
Kuvanhu vemuHarare here zvikadzayowa kuhama dzavo. Saka guta akazorairwa nevhesani. kutora chegon ipo pano pamakamira pano kana paina anayo huya pamaika hatisi kuparidza private gospel ka vhangeri rinobvumidzwa kuongororwa kuti ndere chokwadi here ndaharisire munhu ndera mwari imi muri kuteerera muri muno imi watarambidza ndichinga ndibedzi ndaamushumirika ndiye atonyepa wacho tikutokorekta iye saka achataure asi tiri kuti kana imi muri pano imi kwamunobvisa chegumi makapiwawo vhesi inonzi napasta ndinotora chegumi nevhesi iyi iyi maiki iyi uya utipe vhesi iyoyo Imbavha varume ava. Chegumi hachina kumbobvira chakabviswa muNew Testament. Saka mubvunzo wangu ndewekuti Jesu akafa ndokubva amuka ndobva akwira kudenga. Jesu akaenda kudenga ndokubva asiya ati kudii paMatthew 28 vhesi ya 20 endai Muparidzire vanhu zvese zvandakakurayirai, tarirai ndinemi kusvikira kumugumo wenyika. Ichokwadi here chandiri kutaura ichi? Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Vadzidzisei kuchengeta zvese zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose. Tarirai ndinemi mazuva ese. Kusvikira pakuguma kwenyika. Kusvikira pakuguma kwenyika. Kureva kuti Jesu achisiya vana Peter akati mudziidzise zvese zvandakakurayirai. Kureva kuti ukaona Peter achiita chinhu tochaakasiya arayirwa idzokorodzei vhesi 20
muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Dziidzisai vanhu kuti vachengete zvese zvandakakurayirai. Tarirai ndinemi mazuva ose. Saka mubvunzo wechisikisi kana sevheni hameni. ndewekuti pa kuzotarisa kwedu vhangeri tinoonona kuti Peter akaparidza mharidzo yake irimo, chechi yakaparidzirwa naPeter irimo futi muBhaibheri. Haana kutora chegumi, Pauro haana kuchitora, Johani haana kuchitora. But Peter akanzi zvese zvandakakurayirai kureva kuti Peter anga asina kana chimwe chete chaaifanira kusiya pane zvakarayirwa naJesu. Kubva pana Matthew kusvika pana Revelation hakuna kana one munhu akatomboyedza kuuya nechegumi kuna Jesu kana akayedza Kuuya nechegumi kuna Peter uye Peter achiparidza nhau yekupa haana kumbobata nhau yechegumi. Pauro akaiparidza nhau yekupa haana kumbotaura chegumi. Vanhu havasi kurambidzwa kupa asi vanobvisa chegumi vari kumhura nyasha dzaMwari. Saka kana chegumi chisingabviswe vanhu vanopa sei 97 dzavakorinde vechipiri Ndiyo vhesi inotaura kuti vanhu vanopa sei kunew testament. Hapana kutaurwa zvechigumi ipa. Yes.
Mumwe nomumwe ngaape. Yes. Sezvaakafunga pamwoyo. Tsokorodzai.
Mumwe nomumwe ngaape. sezvaakafunga pamwoyo mumwe nemumwe ngaape sezvaanofunga pamwoyo pake arege kuita nokuchema arege kupa achichema kana nokurovererwa kana kupa achirovererwa nokuti mwari unoda munhu unopa nomufaro for god loves a cheerful giver kureva kuti munew testament munhu anopa zvaafunga arege kupa achichema vanhu vari kunyepa ava kuti vanobvisa chegumi vari kubvisa vachichema Ndavari kunyepero kunzi mukasabvisa chegumi munofa muri marombe. Nyamba vatowo marombe wesi nekubvisa chegumi. Saka mubvunzo ndewekuti akazodzoka Jesu akaudza chingandu pane zvandakakanganwa kuudza ana Peter chitora chegumi wewe chotangira pana guti kana pana chikani chisina kubviswa kuna pauro chechi yajesu yakatangira pano pana festi pano bvunza ari pane dzine weiwe kuti chechi yajesu yakatangira here pana festi pano yakatangira kumuzarabari chechi yajesu kana kuchipinge kunobva gutu hatidi chechi yajesu yakatanga kudhara pajerusalemu nekuti akati muchagamuchira simba kana mweya muchena uya pamusoro penyu ipapo muchawa zvapupu zvangu kutanga pajerusarema ndo mashoko akataura 18 dzamabasa akati kutanga pajerusarema kureva kuti vhangeri yaizotanga kuparidzirwa kupi pajerusarema zvino pajerusarema hachina kubviswa paantioka hachina kubviswa chegoni padhebha hachina Patayatira hachina wena, paEfesa hachina kubviswa, paKorinta hachina, paFilipa hachina kubviswa, paRoma hachina, paPisidia hachina, paListira hachina, paGirisi hachina, Cyprus cheguma hachina kubviswa. chakazotangira paharare kwamuka vakomana venzara enda kubasa unotsvaga mari jesus is not a teller machine yaunoti ukaona vanhu vaungana zvamakaita izvi woti ndaita mari vanhu ndevamwari havasi vakwaa verengai imi kuti vhangeri yakanzi inotangira pajerusalemera toda zvine magwaro zvisina magwaro ndozvataramba asi muchapiwa simba muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu ipapo muchava zvapupu zvangu mobva matanga kupupura jesu pajerusarema napajudhiya rose mobva mainda judhiya napasamariya mobva mainda kusamariya nokusvikira kumugumo wenyu mozonosvika kuharare naro saka raifanira kusvika kunoku rakafanana nerakaparidzwa kujerusarema zvino riri kuno neriri kujerusarema zvasiyana kujerusarema kwava kusingabviswe cheguru toteedzerani saka mibvunzo iyi inoda mavhesi kuti agouya Mutiudze kuti Pauro anga asina knowledge here nemavhesi iwaya? Saka uri kuda kuteedzera Abrahamu nechikonzero chei? Jesu akati teedzerai Abrahamu kana kuti Jesu akati follow me. Jesu haana kuti muchawa zvapupu zvangu anoteedzerwa pakati paAbraham naJesu ndiani? Indava uchida kusiya kuteedzera Jesu woda kuteedzera Abraham. Ndiko kuteedzera Abraham kubvisa chegumi. Kana Merikizedheki akanga ari Kristu, saka Abraham akapaka Kristu. kweorogo pachingano chekristu abrahama akapa pasta here chegumi akapa pasta kana abrahama akapa merikizedeki ari kunzi haana baba haana amai Iverekeke seven one dzavaive Merekizedheki anga akaita sei? Nokuti Merekizedheki uyo mambo weSaremi, Merekizedheki mambo weSalemu, muprista waMwari wokumusoro-soro, muprista waMwari wokumusoro-soro, wakasongana naAbhurahama pakudzoka kwake, anouraya akasangana madzimambo, naAbhurahamu pakudzoka kwake anouraya madzimambo. akamuropafadza.
Abrahama akapawo chegumi chezvose, iye pakutanga ari mambo wokururama kana zvishandurwa, e. uyezve mambo weSalemu. Merikizedheki kuti mambo weSalemu. Ndokuti mambo werugare.
Ndimambo werugare murume uyu.
Asina baba.
Haana